Eya dzi yi mi le ya. Biblia gblɔ na mi nyuie ɖe be ɖe ao megade gɔme na mi ke la, enya yawo le vevie ɖe na mi la. Nyee nye xexea me ƒe kekeli la. Eya ta ne ame aɖe dze yewo nye me la, mazɔ viviti me o. Elabena agbe ƒe kekeli la aklẽ ɖe eƒe mɔ dzi. Agbe ƒe kekeli la klẽ ɖe mɔwò dzi, nɔvinye. Ne èdze Aƒetɔ Yesu yome tututututu, eye ɖeɖekpɔkpɔ ƒe ŋusẽ ya sɔ asiwò, eye Kristotɔ vavãzuzu ya ƒe ŋusẽ sɔ asiwò la, Màgazɔ viviti me akpɔ gbeɖe o. Màgagblɔ be, Menye nuvɔ̃wɔla alo nuvɔ̃wɔla koe menye la, màgagblɔe ke o, elabe agbe ƒe kekeli ƒe mɔa dzie le. Eye agbe ƒe kekeli ƒe mɔa dzi la, nuvɔ̃wɔla mezɔa dzi o. Ame ma wɔ nuteƒewo mezɔa dzi o. Ame ma vɔ mawuwo mezɔa edzi o. Agbe ƒe kekeli la aklẽ ɖe ewò mɔ dzi, eye viviti mado ɖe wò la. Nɔvinyewo, edze be míase nu siawo gɔme vevie ŋutɔ, eye míanya bena nu ɖeka si hiã kɔe le vevie be nàtia nu ɖeka si hiã na wò eye wòle vevie be nàtie la bena nàtɔ kpɔ gome nyuie si womele xɔxɔ ge le asiwò la, ya yome ɖeɖe ko nàdze. Eya ta Aƒetɔ Yesu ɖo kpe dzi le Yohane ƒe agba ta me nyi kpukpui wo evea me nyuie ɖe na mi nenema. Aleluya. Bena ne edze yome la, mazɔ viviti me o. Elabena agbe ƒe kekeli la aklẽ ɖe wò mɔwo dzi. Et alors, Le nya leke miagase nya ma me ɖo. Nɔviwo, nɔviwo, mele kuku ɖe na mi la. Aƒetɔ lɔ mi la. Miganɔ gbadagbada ɖe yame o la. Eh? Aleluya. Eya ta nu ɖeka si hiã koe le vevie be nànya eye nàtiɛ. si nye gomekpɔkpɔ nyuietɔ kekeake siwo mele xɔxɔ ge le asiwò o. Elae eyae nye ɖeɖekpɔkpɔ si Kristo Yesu tsɔ va na mí amegbetɔwo katã. Womagaxɔe le asiwò o la, ne àkpɔ ɖeɖekpɔkpɔ vavã si ke nye atizɔti ŋusẽ nye ŋusẽ nye atizɔti na wò la, O, ye alagã sɔ viviti me kea? Alagã nye nu vɔ̃ wɔla kea? O, ɖe Yesu mewɔ dɔ afã kple afã o la, ewɔe de blibo la, be nàxɔ ye dzi se ɖe, ne nàdze eyome ɖe, ne mèganye ame si ke gale viviti me zɔm o. Nɔvinyewo, abe yeatrɔ asi Kristotɔa, alo anye Kristotɔa, anye Mawu ƒe via, Kpɔ gbɔ nyuie ɖe bena megazɔ viviti me o. Kpɔ gbɔ nyuie ɖe bena emɔ si ke Kristo ta, si ke nyee nye ame si ke wònye ta ɖe ŋkɔgbe na mi la, ye nye kekeli ƒe mɔa zɔm mi le. Eye mi le nyateƒea, mi le nyateƒea ɖe asi eye mi nɔ mi le agbea, agbea me alo agbea le mia me. eye nye Kristotɔnyenye ƒe ŋusẽ ke la nɔ nye kpli wò me. Ne le eme o la, nɔvinye, o boboboboe, na le ɖokui kpɔ gbe sia gbea, ele anya be nyateƒee. Dzidzɔkpɔkpɔ megale afi ɖeke tsɔ wu bena e nànye Kristotɔ vavã sia o. Dzidzɔkpɔkpɔ le nu ɖeke me o. Ala kpɔ nuwo katã ke wonye xexe me ƒe nuyɔwo. Ke amewo le enuya enuya le agla dze ɖe edzi sigbe dzata kpɔ ela be yealé ne. Eye wome wokpɔ wowɔna kaka gakea tofloko ƒe tofloko wòva nye na la. Nɔvinye, matsɔ ŋku da ɖe afi ma o. Wona tsɔ ŋku da ɖe Kristo ɖeɖe ko dzi la, nu mɔ katã la su asio. Eya ta Biblia gblɔ be, Miɖo le adi dziƒo fiaɖuƒea kple eƒe dzedzenyenye agbagbeagba, eye emegbe la, nu siwo xe na mí la, Aƒetɔ ŋutɔ nya nu siwo xe na mí, eye wòatsɔ wo katã akpe ɖe eŋu na mí. Amen. Ehiã be míanɔ eme nenema, míanɔ gɔme se nenema le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eya ta nɔvinye, nàse gɔme le kea be aƒetɔ be nàtrɔ ɖe ŋu egbe ne nàkpɔ tɔtrɔ kele va gome la. Nu ɖeka, nu ɖeka si hiã koe le vevie be nàtia si nye gomekpɔkpɔ nyui siwo mele xɔxɔ ge le asiwò la o. Eyae nye ɖeɖekpɔkpɔ si Kristo Yesu tsɔ va na mí amegbetɔwo katã le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Mí le dzi gelo. Medi be ma nye dzi le kakem na ame sia ame ne se nya gɔme le Yesu Kristo ƒe dɔkewɔ tae. Amen. Ke ne mí le dzi yim hã,

tsɔ yi ɖe blaene vɔ evea me. Afi ma míaxlẽ le bena, eye wòvava me be, wòvava me le woƒe mɔzɔzɔ me bena, eyi ɖe kɔƒe aɖe me eye nyɔnu aɖe si ŋkɔe nye Mari, Marta la xɔe ɖe eƒe me. eye nyɔnuvi ev eye nɔvia nyɔnu si woyɔna be Maria la le esi eya le esi eye eya bɔbɔ nɔ Aƒetɔ la ƒe afɔ nu eye wòse eƒe nyawo. Ke Marta le tre ɖi dzem le subɔsubɔ geɖe ŋuti Eye wòva tsi tre gblɔ bena, Aƒetɔ, ɖe mètsɔ ɖeke le eme bena, nɔvinye gblẽm, gblẽm, gblẽ nye, nye ɖeka ɖi na subɔsubɔ o mahã? Gblɔe nɛ azɔ be, ne wòakpe asi ɖe ŋunye, alo wòakpe ɖe ŋunye. Ke Aƒetɔ la xɔ edzi gblɔ nɛ bena, Marta, Marta, eyɔe zi ve, eyɔe ti ɖe nu zi ve, meyɔ tɔgbuia alo, ne eyɔ tɔgbuia koa, ado baba nɛ ma. Marta, Marta, ele agbagba dzem, eye nele efu ɖem na ɖokuiwò le nu geɖewo ŋuti. Ke nu ɖeka koe le vevie, elabena Maria nɔviwo tia nyui gome, siwo mele xɔxɔ ge le esi o. Aleluya. Amen. Aleluya. Nu ɖeka si hiã koe le vevie be nàtia, si nye gomekpɔkpɔ nyuitɔ kekeake si womate ŋu agaxɔ le asiwò o. Eyae nye ɖeɖekpɔkpɔ si Kristo Yesu tsɔ vɛ na mí katã be ame siwo katã axɔe dzi se la, woakpɔ ɖeɖe ya. Amen. Míese le xexlẽa me sisi be nɔvinyɔnu eveawo le aƒe ɖeka me eye woxɔ Yesu abe amedzro ene va woƒe aƒea me. Ke dada Marta si nye Maria ƒe dadagã xɔ Yesu ɖe eƒe aƒea me. Nyagbatɔe ma. Evelia nye be eye nɔvia nyɔnuvi nyɔnu Maria ya bɔbɔ nɔ Aƒetɔ Yesu ƒe afɔ nu, eye wòse eƒe nyawo. Ke etɔgoa mea, ke Maria ƒe dada gã Marta ya ele, ele agbame dzem, le treme dzem le subɔsubɔ geɖe ŋuti. Ele subɔsubɔ wɔlo. Ene, akpa enelia, esi ɖeɖe te ŋu le eƒe agbagbadzedze geɖe, agbagbadzedze kple subɔsubɔ geɖewo ŋuti la, etrɔ va tsi tre ɖe Aƒetɔ Yesu kple enɔvia Maria gbɔ gblɔ be, Aƒetɔ, ɖe metsɔ, metsɔ ɖeke le eme bena nɔvinye gblẽ nye ɖeka ɖi na subɔsubɔ o mahã? Gblɔe nɛ bena, Wòakpe ɖe ŋunye dzro. Mile kpɔ ba? Mikpɔa? Yesu ge ɖe aƒea me. Egbe nènetutu Yesu le gegeɖeaƒeɖewo me. Eye amewo xɔe ɖe aƒea me, gake la, womewɔ tsatsia nyuie o. Nu ke hiã la, womewɔe o. Nu ke le vevie ɖe la, wometi eƒe gome o bena woakpɔ xɔxɔ si womaxɔ le wo si gbeɖe o la, womewɔe nenema o. Ke wole subɔsubɔdɔ wɔm atraɖii, le agbame dzem, le tre me dzem, Be wòadze ame nu le ŋuti egota. O! Ke nu ka ye Maria ya wɔ mahã la? Biblia ɖe me na mí le fie bena, Nɔvia nyɔnu Maria la ya la, ebɔbɔ nɔ Aƒetɔ Yesu ƒe afɔ nu. Bɔbɔnyenye, mawuvɔvɔ̃ ye nye subɔsubɔ nyuitɔ kekeake. Mawu vɔvɔ̃. Ebɔbɔ nɔ Aƒetɔ ƒe afɔ nu, eye wòle eƒe nyawo sem. Le gama me ya la, Marta ya ele tremedze le agbame dzem ele subɔsubɔ geɖe dɔ wɔm le aƒea me be yeadi ŋɖe aɖa na Aƒetɔ Yesu Kristo. Yesu be dɔ le yewuma. Yesu be yehiã eƒe nuɖuɖua, yeƒe nuɖuɖu ta eva egbɔ ɖoa? Ao ɖe, eva egbɔ le susu tɔxɛ aɖe ta bena aƒe ma ne aƒea katã ne kpɔ xɔxɔ egbea, elabe Yesu va ge ɖe aƒea me. Vɔ le edzi yi la, mikpɔ bena Marta di be va bu fɔ nɔvia be le Aƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ me, le Aƒetɔ ƒe ŋkume be ye nɔvi mele kpekpe ɖe ŋuti le subɔsubɔdɔa me o. Nɔvinye, nenema nu wole egbe kpatakpatakpata le tsɔtsi hã me ma. Amewo le subɔsubɔdɔa wɔm kpekpem. Vɔ ke womenya Aƒetɔ ƒe dzɔdzɔnyenye o la, woa ŋutɔwo wowɔ estoure alo woa ŋutɔwo ɖo woƒe dzɔdzɔnyenye ɖe wo ɖokuiwo si hewɔna subɔsubɔdɔ yawo, ke medzena Aƒetɔ nu kpɔ gbeɖe o. Eya ta kee Marta va ea Yesu ƒe ŋkume gblɔ be enɔvi mele kpekpe ɖe ŋuti o la, Yesu to nɛ be, O, oh, ale, ale agba, agba, agbagba dze ya, le tre me dzem, le agba me dzem be le subɔsubɔdɔ wɔm gake la, menye emae hiã o, eke hiã ye nɔvi o, Maria ya, eya etia eƒe gome, eye womaxɔe le si kpɔ gbeɖe, gbeɖe, gbeɖe o. Nɔvinye go kame ye nètiaɔ? Èle subɔsubɔ ŋuti dɔ wɔ le ŋutilãme ƒe didiwo nui loo alo gbɔgbɔme ƒe didiwo nu nèwɔm lea? Gbɔgbɔme ƒe didiwo nu koe ya la wɔe le, ye ɖeɖekpɔkpɔ nyateƒetɔ kple eƒe ŋusẽ ate ŋu su asiwò ale bena àtrɔ zi Kristotɔ vavã. ke ŋusẽ ke le Kristo me la akpɔ nɔƒe le agbe me. Eye nunana kple ŋugbedodo ke le Kristo Yesu me na ame siwo katã trɔa zi etɔ la asu asiwòe. Nɔvinye, magblɔ be nàtrɔ le dzi me. Eve na ame ɖewo gblɔ be netrɔ dzi me, eve na wo mebe natrɔ le wò dzi me loo. Mile dzi yi ge. Mile dzi yi koko be nɔviwo miase nu yɔ gɔme nyuie ɖe. Ne Kristotɔ nyenye ƒe ŋusẽ nasu mia si. Ne ɖeɖekpɔkpɔ alo eh, mawuvi zuzu alo ame vovo ke le woyɔna le Kristo me la, ne miazu ame mawo. Ale bena, o oh, nɔvinye, mianya mɔ si ke tutu dzi mi le. Míenye ame si ke tututɔe míenye, si manye tsetsiwo alo habɔbɔwo alo míaƒe nuwɔnawo alo míaƒe subɔsubɔwo ƒe nuwɔnawo. Leke mía mísubɔna le míaƒe hame ya? Leke mía míwɔnɛ ɖo ya? Míawo mi mele sigbe ame mawo nene o. Menye nya ma ye gblɔ mi le o. Miatɔ mi kpɔ be e Marta ye ye dadagã le aƒea me ye xɔ amedzroa vɔ ye ɖo xɔ amedzroa vɔ ɖi menya amedzroa ƒe nyenye o nɔvia ya ke nye ɖevi fɛ ɖi ke nye tugbedze vi ya ɖi enya amedzroa ke va ge ɖe aƒea me ƒe nyenye nyee nye enya be nyee nye ge ɖe yewoƒe aƒe me emɔ nyuitɔ ma dzi yewoatɔ ŋutɔ Eya tae ebɔbɔ nɔ Aƒetɔ Yesu ƒe klo nu ƒe afɔ nu hele eƒe nyawo sem. Ele eƒe nyawo sem. Aƒetɔ ke Aƒetɔ xɔ edzi gblɔ nɛ bena Marta, Marta, ele agbagba dzem eye nèle fu ɖem na ɖokuiwò le nu geɖewo ŋuti. Ke nu ɖeka koe le vevie, eyae nye esi Maria tia, si nye nyui gome siwo mele xɔxɔ ge le esi gbeɖe, gbeɖe, gbeɖe o. Maria kpɔ ɖeɖe. Maria kpɔ xɔxɔ. Maria trɔ zi ablɔɖevi alo ame vovo. O, oh, Nɔvinyɛ, wò tsɛ la tɔtrɔ zi yɛ sia gbe loo? To nya yawo me loo? Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, leke axɔ Yesu aɖe agbe o me ɖo? Exɔɛ abe leke Marta xɔɛ ɖe eƒe aƒe me nenea? Alo exɔɛ abe leke ye Maria ya xɔɛ nene le Dadaa ƒe aƒea mea? Nɔvinyɛ, de ŋugble le ŋuti kpɔna. De ŋugble le nya sia ŋuti vevie, elabe ehiã na wò. Ehiã, ehiã, ele vevie na mí katã. Eya ta srɔ̃ nu le nu siawo me. Nusɔsrɔ̃ si Aƒetɔ di be nàxɔ tso esiawo me la enye esiawo. Eɖo la do dzesi Kristo ƒe nyenye. Eye nànya nu si ta wòva gbɔwò ɖo. Eɖo le ado dzesi Kristo ƒe nyenye, si ke gblɔ be nyee nye. Eɖo le anyie, eɖo le ado dzesie, eye alanya nu si ke ta wòva gbɔwò ɖo. Ne mènya nu si ke tae le tsɔtsia yi ɖo o la, alo mènya nu ke tae Kristo va ɖo o la, ele asese be nàkpɔ ɖeɖe, nɔvinye. Vɔ Kristo vae be míkpɔ ɖeɖee. Eya ta mele kuku ɖem na wò nɔvinye, ke le gbe ya se ŋu fifia, be ɖe enufiafia ya ne neka asi ŋutiwò, ne nàdo go le ƒuƒlu ƒe emɔ kewo dzi nènɔ ƒe geɖe ya Ele ɖokuiwo nu dzem be yenya Mawu, vɔ mekpɔ nyɛ o. Meɖe kuku na wò. Elabena xexea do edo edo edo edo nukɔ edo egadza ɖe ke le ke le bibi gbeza ɖe ya eye ne mekpɔ nyuie ɖe o la ame geɖewo wa Woabu. Eya ta nyanyui sia le gbɔ va gaƒoƒo ya me be nyɔnyɔ nage ɖe me o. Dzitsinyɔ negbɔ agbe. Dzitsinyɔ ke ku tso ga ɖe me ke la yɔ aƒetɔ be nagbɔ agbe na ye. Ne nyateƒeawo ne to la yate ŋu se egɔme. Elabe ame geɖewo ƒe dzitsinya ku egbea ɖe xexemenuwo ŋuti. eye wole gbɔgblɔ be mawu le yɔ mawu le yɔ wòle yevo de o oh, wòle aɖe srɔ̃ wòle akpɔ ga wòle atsɔ aƒe wòle awɔ eya kple kemɛ yewo nɔ agbɔgblɔ ye dzidzɔ ma aleluya praise the lord woatutu amewo ƒu anyi gblo wole adzigbɔ ƒo le tsɔtsi xɔa me o oh, nɔviwo mikpɔ leke wole mia flum na. ye wole gblɔ kɔ ame sia ame tso kɔ tso gaba da ɖe akpa me na wo woƒe viwo woɖu kple woƒe viwo ɖɔ ƒodo miawo migakpɔ to la ya ɖuɖu me eye mimekpɔ ɖeɖia hã o vɔ mi be le tsɔtsiwo me yim ye miebe wonye tsɔtsiwo ƒe mɛmbawo ye ao aƒetɔ le avi fam la abereka aƒetɔ afa vi ɖe jerusalem ta ɖe egbe le avi fam la labe dɔ si kɔ wɔ na mi ɖe mi mele dɔa gɔme se mɔ la nɔviwo Eya ta migakpɔtɔ le wuliawo dom ɖe mia gbɔ be miase gɔme kaba, elabe Aƒetɔ dzɔdzɔtɔ wònye be yeaɖe ame sia ame neva agbetsivudo la gbɔ, neɖu agbeboloa eye eƒe eƒe eƒe naɖi ƒo nɔvi lɔlɔtɔwo. Ele vevie ɖe. Eɖo la dzesi Kristo ƒe nyenye eye nanya nu si ta wòva gbɔwò ɖo. eye nànya eƒe nyenye si nye eƒe nya la. Amen. Si hã nawɔ wò be nàse eye nàxɔe se. Elabe Maria ele nya sem, ele aƒetɔ ƒe nya sem, eye nya se sia me ya la xɔe se le, nase nya la xɔe se. Maria bɔbɔ nɔ Aƒetɔ Yesu ƒe afɔ nu eye wòse eƒe nyawo. Enya sese ye labe ame ɖewo gbe be womase nya o. Ye wogblɔ be, oh, pastɔ ya dona ŋu ɖe kpa. Pastɔ ƒe nya hã menye ma, nukunu mele nukunu wɔm o. Ta enya ko ya gbɔna. Enya me ŋusẽ le nɔvi ye. Enya ye wɔ ame ɖeɖe, wokpɔ ame, wokpɔ ɖeɖe. Menye anyidzedze gblu ye o, meɖe kuku na o. Menye nukunu wɔwɔ mawo ye la na be alakpɔ ɖeɖe o. Alakpa ye, wole blewo nu. wole tsɔtsrɔ wole kplɔ wole tsɔtsrɔ ƒe mɔ dzi trɔ va trɔ va aƒetɔ gbɔ aƒetɔ ƒe dɔ la ele fɛkɛ ele miɔ eye ko le kpɔkpɔ sɔ aso nyama ko evo le ɖokuiwo me le si wòle ke dzo kia edzo edzi kia dzo na me va gbeme ne miamiamia ebe ko tɔtrɔ va tɔtrɔ gana va gbeme nɔ zi ɖeka etrɔ si kristotɔ blibo miayi dzi da ɖe ya amen.